Bħal Doreen Micallef, il-poeta Carmel Attard ħalliena qasir il-għomor. Iżda l-poeżiji tiegħu huma xhieda ta' sensitivitajiet kbar u ta' kreattività intensa. Minbarra l-pubblikazzjonijiet taħt Qillet ix-Xemx u Il-Lampara, insibu pubblikazzjoni ta' Paul P. Borg b'bijografija u kompilazzjoni ta' xogħlijiet oħra t'Attard, li wħud minnhom kienu għadhom mhux ippubblikati. Ir-riċerka tiegħi nibtet minn ħaġa, minn punt Importanti li meta kont żgħir jiena kont għandi tifel żgħir u kien jiġi għalija biex joħodna lili u l-ħuti u l-kumplament ta' min kien ikun hemm fit-triq joħodna l-mużew u kien dejjem akbar minna. Aktar tard f'ħajti bħala żagħżugħ konna niltaqgħu sikwit jien u u ehm, Mario F. Bezzina taħt il-gallarija fil-kantuniera u l-qattu sigħat sħaħ niddiskutu il-poeżija. Carmel Attard kien membru tal-Moviment Qawmi Letterarju, kien fil-Kumitat ukoll. Allura kien iġibilna ħafna aħbarijiet mill-Moviment Qawmi Letterarju. U konna niddiskutuhom, niddiskutu poeżiji, niddiskutu t-tema tal-poeżija ġdida, il-forma tal-poeżija ġdida, is-simboliżmi ġodda li kienu qed jidħlu fil-letteratura, u konna nitkellmuhom ħafna u konna nkunu ndumu niddiskutuhom għal sigħat sħaħ. Carmel Attard kien bniedem li kien marbut sew mal-Moviment Qawmi Letterarju. F'Ordux Ninsew li l-moviment omletterarju li kien fis-sittinijiet, sewwa, nibet minħabba l-protesta li l-letteratura ħasset li kellha tagħmel, sewwa, f'isem is-soċjetà. Il-letteratura u s-soċjetà għandhom rabta kbira bejniethom. U Carmel Attard kien wieħed minn dawk il-poeti li fil-bidunet tal-moviment omletterarju ħa sehem fih kien fil-kumitati tal-moviment omletterarju u l-poeżija tiegħu u kien jistħajjel li l-poeżija tiegħu hi Il-mara tiegħu kien jikkomunika mal-poeżija, jitkellem waħdu qisu bejnu u bejn ruħu, dejjem mal-poeżija, u dejjem jara kif jagħmel biex permezz tal-letteratura, permezz tal-poeżija, jipproduċi dik il-protesta li kien jeħtieġ, kien iħoss hu li s-soċjetà kellha tagħmel. Hu bħala poeta kien iħoss li qiegħed jagħmilha f'isem is-soċjetà madwaru. Ma ninsewx li l-moviment Ammir Litterarju kien moviment illi nibet speċjalment minħabba dawn raġunijiet biex jaraw li l-letteratura tersaq lil il-poplu. U Karmel Attard kellu kellu kellu il-ħila li jressaq il-letteratura lejn il-poplu. Karmel Attard kiteb l ħafna ittri ħafna ħafna korrispondenza anki artikli ta' protesta fuq il-gazzetti. U ppubblika żewġ kotba taħt qillet ix-xemx u fit-72 u l-ktieb li ppubblika fit-80 fl-1980 Lampara. Barra minn hekk però kif qed kiteb ħafna poeżiji f'antoloġiji li mmolaw u l-kumplament. Jiena però wara li miet Carmela Attard, Qbadt il-poeżiji li kien għadu ma lħaqx ippubblika u ppubblikajthom jiena wkoll fil-bijografija li ktibt dwaru fir-relazzjoni jien u Karmenu kif għedna kif il-ħajja tagħna ntisġet ftit flimkien ukoll u allura deherli li kelli nippubblikalu wkoll il-poeżiji li ma kienx laħaq ippubblika qabel ma miet. Il-poeżija ta' protesta tiegħu kienet ġejja minn ħafna għejun l-aktar ħaġa prinċipali kienet illi Is-soċjetà ma kienx tħallih jgħix kif irid hu, ma kienx jistaliha. Jistaliha dak il-fatt hu illi illum il-ġurnata nitkellmu fuq il-LGBT qisna xejn. Però din il-ħabta issemmihom biss kienet stigma kbira. Mhux għax illum ma tantx għadha, sewwa, imma dak iż-żmien kienet ħafna ħafna iktar. Għaliex il-bniedem m'għandux jgħix ħieles kif irid hu f'kull qasam, fir-reliġjon, fis-sesswalità tiegħu, fl-aptitjiet li għandu, il-mod kif jgħix, sakemm qed jgħix bla ma jtellef lil ħaddieħor, qed jgħix b'mod legali u b'mod li skontu qiegħed jgħix ħajja tajba. Għaliex is-soċjetà ma għandhiex tħallih jgħix kif inhu. Hu kien jipprotesta dwarha ħafna il-biċċa xogħol. Kien anki Kien, per eżempju, jħares bl-ikrah u bir-raġun kollu meta kien jara li f'ċerti nħawi, per eżempju, fl-Isptar Monte Karmeli kien ikun hemm tbatija żejda tal-pazjenti li ma kellix tkun. U kien jipprotesta li għadi, kien jikteb, kien jikteb, kien jikteb bla waqfien. Jikteb anki fisem sħabu. Sasita kiteb anki memorandum lill-awtoritajiet dwar il-qagħda fl-isptar il ma kienitx skont hu, kif kellha tkun. Illum il-ġurnata dawk il-punti, ħafna mill-punti li kiteb dwarhom hu, illum il-ġurnata huma tant validi illi ngħidu kif jista' jkun dik il-ħabta kienu tant kien ħadda tant bi kbira illi qed jitkellem dwarhom u ħadd ma kien jitkellem dwarhom. Imma hu tkellem dwarhom għexieren ta' snin sewa qabel ma llum il-ġurnata daħlu